Ki te whei ao, ki te ao mārāma. Ka tū whakahīhī ia ki tōna mataora, engari i ātete katoa a ia ki ngā mahi whakahāwea a ētahi o te hapori ki tētahi wharekai Tāmaki. It really caught me off guard, I wasn't prepared for that and in turn it really, it almost broke me.
He karanga nā Minita Nanaia Mahuta ki nā Kaunihera huri noa kia aro pū ki nā mokopuna i roto i wā rātou whakataunga. Ā, ka arotakehia te whakataetae mekemeke Fight for Life e tuki rā ai ki te rae nei nā kanohi rongonui mō te mate hinengaro te take. Oh huge cause you know you saw all the people out there you know and that's what it's all about for every fighter that got out there you know we know that it was all about helping out our our tamariki and rangatahi.
Kei nā Kākātara hae o te motu whānui rarau mai ki te ao mārama. Kua mokohia e Waikato-Tainui me Oranga Tamariki tētahi kawenata neke atu i te 30 miriona tāra te wāriu. Nō te rangi nei a Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero te tuawhitu me nā mana o te iwi ka whakatauria e te Pirimia me nā Minita o te Kāwanatanga ki te whakarangatira i te kaupapa, ā, i reira hoki a Kereama Wright o Aukaha kia huri ki a ia ināianei. Kia ora Kereama, tuatahi rā, ā, hea te tikanga o te kawenata nei?
Tēnā koe Peata, otirā tēnā koutou katoa. Ia te tau, ia ta, ia te tau ka tū tēnei hui rangatira, ā, rangatira ki te rangatira, ūpoko ki te ūpoko i waenga i a Kīngi Tūheitia me te Pirimia Jacinda Ardern, otirā kia whai wāhi ngā mema poari o Te Ara Taura ki te whakatakoto i ngā kaupapa nui kei tō rātou aroaro, kia whai wāhi ai hoki rātou ki te wero i ngā kaupapa e kawea ana e te kāwanatanga, ā, kei te takahi pea i te i te kokoraho Tiriti a Waikato-Tainui, otirā i ngā kaupapa, ā, e kawea ana e rātou. Nō reira, i waenga i ērā kaupapa i moko a te kirimana kia ora ngā tamariki, mā te kirimana rā ka aha?
Āe, koirā tētahi o ngā kaupapa nui i puta i te rā nei, e 32 miriona tāra i ngā tau e rima te wāriu o tēnei o ngā kirimana. Hei tā Tuku Morgan, ko te mātuatua o tēnei kaupapa ko te whakapapa, arā, kia whai wāhi ai a Waikato Tainui, ā, māna anō ia e kuhu, mā ngā whānau anō rātou e kuhu, kia pai ai tā rātou tūhono i ngā tamariki kei Te Kupenga Aoranga Tamariki ki ō rātou ake whānau.
Kotahi te painga o te iwi nei, kia, kia tangohia katoahia ngā, ngā tamariki, ngā mokopuna, e, i raro anō i ngā here o te Karauna. Ko te tūmanako kia kumea katoa ki waho, whakahoki atu ki ngā whānau, ki tō, ki ngā hapū, ki ngā iwi, ki tō mātou iwi o Waikato.
Nā, tuaia ki tērā kōrero e Peata hei tā Chappie Te Kani, te Tāhuhu Rangapū Oranga Tamariki, ā, he wāhanga tēnei o te rautaki pae tawhiti a Oranga Tamariki, ā, kia pai tā rātou tuku i te mana whakahaere otirā te mana whakamahu i wēnei tamariki me ō rātou ake whānau ki ngā iwi tonu kaua, ā, kia noho tonu te mana ki a rātou, ki a Oranga Tamariki.

Ā, hei āpiti atu ki tērā e peata kei i toko ake te pātai i te rā nei, ā, he aha te hua ka puta i wēnei momo, ā, whanaungatanga? I Rangitāmirohia a Oranga Tamariki me Waikato Tainui i te tau 2019, me te aha, i te tau 2018, tata ki te 500 ngā tamariki nō Waikato Tainui i roto i te kupenga a Oranga Tamariki. Taka mai ki tēnei wā nei, ki te tau 2022, Ā, he iti iho i te toru rau kei te kupenga aoranga tamariki nō reira kei te kitea te hua o tēnei o ngā hononga hei tā Darren Haimona te Tāhuhu Rangapū Tuarua o Oranga Tamariki koirā te tino pūtake o ēnei momo kirimana.
Since we've been in partnership with Waikato Tainui since I think 2019, every year we've seen a significant decline in the number of Waikato Tainui tamariki coming to care. That hasn't necessarily been because we've invested lots more money in Waikato Tainui, I believe it's because they've kept us accountable. Hei whakatepe ake e hoa ka whai a Waikato Tainui i te tauira i whakatauirahia mai e Ngāi Tahu i tērā tau me te aha hei tā Darren Haimona anō hei ngā wiki me ngā marama e tū mai nei ka piki rātou ki roto o Kaitaia ki reira moko ai i tētahi o ngā kirimana ā, kia pai ai tā ngā iwi o Te Tai Tokerau, otirā o Te Hiku, whakahaere i a ia anō me ō rātou whānau, ka whakawhiti hoki ki roto o Ngāti Kahungunu hei ngā marama e tū mai nei. Nā, hei kaupapa whakamutunga tōna tikanga, i tae mai a Kelvin Davis, te Minita mō Oranga Tamariki ki tēnei hui i te rā nei, engari kua herea ia ki Ahitereiria i tēnei wā i te mea i pāngia ia e te mate korona. Umm. Kiri, am I right, nō Aukaha, tēnā rawa atu koe? Nā tērā te tangata mau mataora kua rongo i te ngau o te whakahāwea a ētahi manuhiri i tētahi wharekai i Tāmaki Makaurau. Kua kotahi marama noa iho nō te wā i tāia te kiri o Te Kouorehua Pānapa ki te mataora. Ā, kāre i roa, ka rere nā Whakawhiu. Kai a Tumamao Harawira te roa nā ake.
Ko te mataora, ko te moko kauae, he aho tāngaingai ki te ao tawhito mō te hunga mau moko. My mataora is me and I am it, you know, um, it's, it's, it's been a, a long journey to get to, to this stage of being and having mataora. I tīmata rā te kōrero i te wā i hari ai a Te Kou i tōna whānau ki te whare o Te Fontaine Belgian Beer Cafe i Kohimarama, he wāhi kua roa nei ia e haere atu ana. So my whānau and I decided to go out to De Fontaine because they had their Tuesday night steak meal special. So we decided to go out there, have a look. We arrived in Mission Bay and with my two sons and my hoa rangatira, Heoi anō, kāore anō ia kia tae atu ki reira nō te wā i tāia tōna kiri ki te mataora. Ko te wairua o ētahi o ngā manuhiri o reira, he mea whakahāwea i a ia me tōna whānau, i runga anō i tōna mau mataora.
It really caught me off guard, I wasn't prepared for that and in turn it really it almost broke me, it almost broke me but I was reminded by by my hoa rangatira that that was that is part of the journey.

I tukuna e ia wana kōrero ki runga pae papori, ki reira rongo mai ai te aroha i ngā tōpito katoa o te ao. Hai tāna, e tika ana kia huakina te tatau o tana whare kōrero ki te katoa. The decision to post the post, I could have done it the easy way and said nothing, but deep within me I was like no, no because be after me there are a group of rangatahi or a group of people after me who are coming through who are wearing Mataora and Kauae. He nui āna mahi hei āwhina i te hunga taiohi kai te tonga o Tāmaki, kātahi ki te tarahiti o Mā Te Huruhuru, ka rua ki te marae o Manurewa. My job is to stand and be a voice for our voiceless and my job is to make sure that I'm there to guide our rangatahi with the sharpest tools available to them, so that's my job. Tūmomao Harawira, Te Ao Mārama.
Hai kōrero i tēnei take, ko te kaiārahi takirua o te Pāti Māori nā kua hono mai i nāianei ko Rāwiri Waititi. Nā Rāwiri kua rongo koe i roto i wā mātou pūrongo, i rongo te tāne mau mataora rā i te whakahāoe ana ko tata tangi ia, he tāne mau mataora hoki koe, kua rongo rānei koe ētahi kōrero, ētahi mahi whakahāoe pēnā ki a ia?
Ā, kua kite au i wētahi tangata e tino makutu mai ki a au. i roto i ngā momo whare pērā i te De Fontaine. Ko tāku ki te iwi, ki te iwi mau moko kai te pai. You know, ka roa a tauiwi, ka roa a Pākehā, ka roa te ture o tēnei whenua i roto i tōna 180 tau neke atu e kaha nei ki te whakakorengia i tō tātou mau moko. Nō reira, kia kaha tātou, kia kaha tātou, ā, engari kei te āhua a Pāpouri nō te mea kei te pērā tonu te iwi rā, ā, kia ngāi tātou. Kia mōhio rātou, ā, ko te whenua nei, ā, nā te tangata whenua. Ko te tangata whenua he Māori, ko te Māori he iwi mau moko. Ā, nō reira, ā, get over it or move out. Ā, koina hoki taku kōrero. Mena kare koe pera ki te kite i te tangata mau moko, a he nui nga whenua ke ake hei noho nga mahau. Rawari, a, kai te kaha kitea ne te tangata mau mataora, te tangata mau moko kauae ano hoki i enei ra. A tokotoru o koutou na kai toranga pumau moko, he aha e heeke tonu nei te mau moko kanohi? A, you know, he, he whakaaturanga tenei ki te ao, e kore rawa te iwi Maori e mate noa pera ano i te moa. kei te ora tonu, kei te kaha tonu, kei te toitū tonu, e kore mo te mate, e kore mo te mate. Koia hoki te tohu o te, o te moko, koia hoki te tohu o tō tātou reo Māori, koia hoki te tohu o Te Matatini, koia hoki te tohu o te kōhanga reo o te kura kaupapa. Koia rā tohu katoa e mea ana ki te ao, Kei konei tonu te iwi Māori e whanga mai nei, e oreore mai nei, e ora mai nei. Nō reira, he aha wā ōna tohutohu ki ētahi atu ka pāngia e te whakahāwea pēnei i tā te kōrerehua?
Me tū koe i roto i te pakaritanga o te āhuatanga o te mau moko. Me tū i roto i te pakaritanga i waihotia e ō tātou mātua tīpuna. Me tū koe i roto i te pakaritanga o tō whakapapa Māori. Kia kite mai te ao i ngā tohu kei tō kanohi, he tohu rangatira, he tohu mana motuhake. Ā, koinei hoki taku kōrero ki te iwi Māori, e, e, ko te, me, me te mea hoki ki te, ki te hunga, kāre ra, rata, rata mai ki tō tātou iwi Māori me te mau moko, e, anei te kōrero ki a koutou, ko te iwi Māori tēnei e ngunguru nei E kore e mate noa pera noa i te moa. Ra Uri Waititi, tēnā koe i roto i nā mihi. Te orara.
Na konā whakatairanga e whai ake nei, ako tonu nei he karanga nā Minita Nanaia Mahuta ki nā Kaunihera huri noa kia aro pū ki nā mokopuna i roto i wa rātou whakataunga. Nau mai anō. Kua tae te hui nui o nā Kaunihera ki tōna otinga. Ā, i whakamānawa te Minita Take Kaunihera, Nanaia Mahuta, i nā Kaunihera e pukumahi ana mō te anamata. I tautoko ia inā āki kia noho mai ko nā mokopuna te aronga matua o nā whakatau o tēnā Kaunihera, o tēnā Kaunihera. I kōrero a Whatitiri te wake ki a ia mō tēnei take me ētahi atu.
Ā, nō reira, kātahi rā te hui nui ko tēnei, arā ētahi o ngā take nui i puta. He aha ō whakaaro ki te kaupapa nei? Well, pai kē te rongo atu ki ā rātou nei whakaaro mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro, ka anga whakamua, ā, nō reira, ā, ka whakatōpū mai ā rātou nei hiahia mō te āpōpō. Ngā wai e toru. Kei konei ngā kaunihera o Aotearoa whānui. Ētahi e whakaae ana, ētahi, ehara i te mea e kaha whakaae ana, kua whai wāhi rānei koe ki te kōrero ki ngā mea e whakahē ana me te āta mirimiri rānei i a rātou. Oi, i mea atu au ki a rātou, ā, kua tuwhera te wāhanga mō te komiti motuhake kia rongo ai ki ā rātou nei whakaaro, ā, kia whakamārama, kia whakautu hoki ki a rātou nei āwangawanga e pā ana ki ngā panonitanga mō ngā wai e toru. Arā ētahi uauatanga, kaikiri, tūkino, whakahāwea, ētahi o ngā āhuatanga e rongohia ana e ngā kaikaunihera. He aha ō kupu ki a rātou me te mōhio he nui ngā mahi, ā, engari kei reira tonu ētahi ngārara e pēhi ana i ngā kaikaunihera? He aha ō kupu ki a rātou? Me kaha ki te whakatū tikanga ā, kia rongo atu ki ngā tāngata katoa ahakoa ko wai nō whea me ā rātou nei whakaaro rerekē pea, ā, ko te mea nunui kia tōpū i ngā whakaaro katoa, ā, kia, ā, wetewete i ngā kaupapa, kia aro tika, ā, ki ngā. ngā painga mō ā rātou nei ake hāpori, ā, karekau he wāhanga kei waenganui i ngā kaunihera mō ngā whakaaro kaikiri. Tika ana tērā.
Ā, hei whakamutu ake pea, ā, mēnā ka titiro tātou ki ngā tau e heke mai nei, ko ngā YEMs, ā, Young Elected Members, ā, rātou, kua, kua tino rongo i ō rātou reo i tēnei hui, ki a koe, Ā, i a koe ka titiro ki ngā tau e tū mai nei, ka ora pea ngā kaunihera i ēnei rangatahi e haere ake ana, nē? E tika ana, ka ora ngā kaunihera i te maha o ngā rangatahi i puta mai ki te tū hei kaikaunihera mō ā rātou nei ake rohe me ā rātou nei whakaaro mokopuna, me kī, whakaaro mokopuna mō ngā kaupapa e hiahia ana rātou te kite, te kawe mō ā rātou nei hāpori. Nā, i aukatia te rori matua 35 i te tanukutanga o te rori ki te awa o Motu i te pō o te Wenerei. Kotahi te wāhanga o te rori i tuwhera i te mane, i te pierere nui kua mahue iho ki te rori. Nā, kia tauhuri ināianei ki a Lui Rapihana, Kaikaunihera o Ōpōtiki, Lui, Tēnā koe. Na koinei te rori matua, koia nahe te rori ki Te Tai Rāwhiti mai te taha raki, ka hia te roa o te wā ki te whakatika e marutau ai hoki te haere o nā motukā ki taua rori.
Āe, tēnā koe pea atu, otirā tātou katoa. He take nui tēnei mō mātou te whānau Apni, otirā Tairāwhiti whānui. I roto i ngā āhuatanga o te huarere e whakararu ana i tō mātou hiwi, i ngā hiwi o Te Whānau-a-Apanui me ngā rori matua o te Te Rori Matua te 35. I tēnei wā, kāre te tino mōhio me pēhea te roanga o tēnei aukati, ā, kāre te tino mōhio me pēhea te whakatikatika, ā, i tēnei wā, kei te tatari ai, ā, mō ngā kaimahi o, ā, Te Moana-a-Toi, ā, Kaunihera, ā, otirā i a Waka Kotahi, kia whakakotahi ai i a rātou te kimihia me pēhea te perēne, ā, mō tēnei. Ā, i tēnei wā, kei te stabilise kē rātou, i te wāhi rā, engari kāre taea te haere, te whakawhiti atu ki runga i tērā āhua, i tērā huarahi i tēnei wā, ahakoa te maho o ngā kōhatu kua taka i a rātou ki raro nā, hei stabilised care tērā wāhi. I tēnei wā ko te whetū waru pea ngā wiki te kōrero o rātou, engari kāre rātou te tino mōhio, tino mārama, kāre anō kua whakatau āhea te roa o tēnei āhua. Nō reira, kai te aha o kā hana whānau o tērā pito ki te tiki kai, te mea kai opōtiki anahe te wharekai, ā, e tū tata ana ki ērā tāone iti o Te Tai Rāwhiti, nē? Āe, he tika ana tēnā. Engari, kua haria e mātau, o te Kaunihera, otirā, o te te iwi, iwi response unit, he kai ki roto, i mua i te takanga o te rori ra, i taea mātou te hari ai he kai ki roto na, engari ehara i te maha, engari he kai mo tēnei wa. I nga wiki e tu mai nei, mēnā hiahia ana o Pirangi ratou he kai anō, ka haria i runga i te waka o Topatopa, engari ka taea tonu mātou te haere ki a Turanga, i runga i te rori rā. Engari he raru anō kei tērā taha i roto i ngā rangi kei mua i a rātou, ā, kua aukati rātou te rori ki ngā waka nui, so kāore i taea te haria te taraka ki Tūranga te kupi kimi kai ērā mea. Engari kei te mahi tahi te Tai Rāwhiti te tiaki tangata, koira te mea nui i tēnei wā mō mātou te Kaunihera otirā mō te iwi Response Unit. Lui Rapana, Kua pau te wā ki a tāu engari te āhua nei he taumaha nā mahi kai mua i a koe. Tēnā koe i wauna whakamārama.
Āe, kia ora rā ki a tātou katoa.
Nā, taihoa ake nei, ka arotakehia te whakataetae mekemeke Fight for Life e tuki rā ai ki te rae nei nā kanohi rongonui mō te mate hinengaro te take. Hoki mai anō. Ko te rāwakiwaki o te rangatahi te take ka matua arohia e te whakataetae Mekemeke Fight for Life kia haumi atu kōna kanohi rongonui ki te paewhawhai, pēnei i a Carlos Spencer, Liam Messam, Paul Whatiura rātou ko Hani Hireme Smiler. Ko tā rātou inapō i taua whakataetae he whakapau kaha ki te tautoko i te hunga ka pāngia e taua mate hinengaro.
He pōmekemeke kua kī ngā hau tipua o te ao hākinakina a Carlos Spencer, Paul Whatuira, Liam Messam, Honey Hireme Smiler, engari he pō kimikimi pūtea, whakatairanga kaupapa taumaha o te pō tiwhatiwha o te hunga mātātahi mō I am Hope. Loser?
You're stupid.
You're hopeless. They're talking about you.

ki te kaupapa whakaharahara, Pōtaka Maipi Te Ao Mārama.
Mō taku hē ko Paul Whatuira kē. Ā, nā, kia huri ki ngā matapae huarere ināianei, hai te ahiahi ki ngāi taea, ka tīmata te hau waho, ā, te kaha pupuhi, Tāmaki Makaurau, ka kōpata te ua ki te taha whiti o te taone. Ka ngau wā te makariri o te huka ki Rotorua, He haupī tonga te kōrero ki Tūranganui-a-Kiwa, engari ki Ngāmotu, he rangi paki kē. Te Whakanui-a-Tara, rere taitai ana nā Kapua ki reira, ka tīmata te rangi ki Whakatū i te makariri, engari ka paki haere. Kōnehunehu te ua ki Ōtautahi, ka mao haere. Tāhuna, mārire noa iho te hau ka pupuhi ki reira. Waimaria koutou o Waihōpai, he rangi pai hua rere ki reira. A kāti, koina tā te ao e pupuri nei. Mo te whanui tango a mātou kaupapa tena toro atu ki te taupānga te ao Māori tirohia hoki tā mātou whārangi Pukamata. Ko E tō e te rā, te ingoa o te waiata ka whakakapi i te hōtaka i tēnei pō nā te kapa haka o Ōpōtiki i Maitawhiti. E te tī, e te tā, ki a ai o te noho.